Helo, blwyddyn 11, nes i atho ma, eisiau mynd dros cwpl o drefniadau sydd gen i rhwng nawr a diwedd eich taith TGAU rili, felly rhwng nawr a diwrnod canlyniadau, um, mae'n teimlo'n bell i ffwrdd ond dwi e rili ddim, so dyma beth sydd gen ni. Um, os oes unrhyw cwestiynau gyda chi ynglyn â cyfnod aroliadau, study leave, chi wedi clywed rhywbeth yn wahanol, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd, dyma'r trefniadau, um, mwyaf diweddar a dyma rai sy'n mynd i stico, oce? Okay? Felly, llinell amser bach i chi nawr. Gwyliau Pasg yn digwydd o dydd Gwener am bythefnos. Falle mae rai o'ch staff chi wedi penderfynu trefnu sesiynau um, adolygu yn ystod y cyfnod yna, uh, falle ddim, mae hwn yn cyfle rili, really, really da i chi sicrhau bod bob um, dan o nodiadau gennych chi, bod digon o cynfythyrau i chi wneud, bod chi'n gwybod ble mae popeth ar-lein, uh, gwefannau pwnc ac yn y blaen. fel bod gennych chi um, chunk mawr o amser chi'n gallu rhoi i adolygu yn ystod y gwyliau Pasg. Wedyn mae gwersi yn parhau ar y trydydd ar ddeg o Ebrill, iawn. Um, bydd gwersi fel normal am tair wythnos, um, bydd disgwyl i chi fod yma trydydd, bob dydd ar amser, safonau ac yn y blaen. Mae'r arholiad gyntaf i bawb yn digwydd ar y seithfed o Fai. Uh, dyna arholiad rhifedd, felly mae pawb yn gwneud, dwi e ddim yn reset, um, felly bydd pawb yn gwneud e yn y bore am naw o'r gloch y bore, so dewch i'r ysgol fel normal am hanner di wyth, um, a wedyn byddwch chi'n sefyll o'r arholiad, byddwch chi'n aros um, mewn ar y seithfed, a wedyn o'r wythfed ymlaen, really, um, Mae gennym ni cynllun lle byddwch chi naill ai'n gallu bod ar y safle yn wneud adolygu gyda'ch athro pwnc, neu bod chi adre yn wneud model dysgu ar-lein a addu trwy hwnna nes ymlaen. Diwedd blwyddyn un ar ddeg wedyn, ar yr ail ar hugain o Fai, lawr fan hyn. Mae hwnna'n ddydd Gwener cyn hanner tymor Sul Gwyn. Iawn, bydd gen set 1 i 4 arholiad ffiseg yn y bore am nawr gloch. Bydd y Pobl go- olaf yn gorffen eu arholiad nhw jyst ar ôl un ar ddeg, falle pum munud wedi un ar ddeg. Felly, um, y syniad ydy yw bod setiau 5 a 6 sydd ddim gyda arholiad yn dod mewn amser egwyl. Um, gyda'ch crysau chi yn barod i arwyddo, dewch â'ch pens chi mewn, um, a wedyn mae gennych chi egwyl, i arwyddo crysau gyda staff neu disgyblion neu beth bynnag. Um, gwerth tri wedyn bydd gennych chi arholiad, na, I take that back, bydd gennych chi gwasanaeth, dim arholiad. Gwasanaeth gadael gyda fi a Mr Ifor, a wedyn bydd Mr Ifor a fi yn trefnu rhyw fath o weithgaredd i wneud off safle ar ôl gwaith tri. Iawn, so ar yr ail ar hugain o fai, dyna pryd ni'n dathlu diwedd blwyddyn 11, wedyn mae gennych chi wythnos bant, Ar ôl hynny, does dim disgwyl i chi fod ar-lein neu ar y safle oni bai bod gennych chi arholiad. Mae'r arholiad olaf ar y cyntaf yr hugain, yr unfed yr hugain o Fehefin. Mae'ch cinio ffarwel neu'ch prom chi, tridiau yn ddiweddarach, so ar y pedwerydd ar hugain, a mae'ch diwrnod canlyniadau chi ar yr ugeinfed o Awst. So dyna un llinell amser rili, rili bras. Um, o ran y cyfnod adolygu, y bit pwysig, mae'r sir yn rili really pwysleisio bod angen i ni cadw blwyddyn 11 yn yr ysgol neu, neu yn dysgu uh, tan yr ail ar hugen o fai, sef diwedd um, yr hanner tymor. Felly, dyma'r tri opsiwn chi yn dibynnu ar beth sydd gennych chi ar y diwrnod. Os ys gennych chi arholiad yn y bore am nawr gloch, chi'n dod mewn fel arfer hanner dioeth, chi'n aros tan diwedd eich arholiad, o leiaf. Chi wedyn naill ai yn mynd adre yn syth a chi'n ymuno gyda galwad ar-lein, bydd hwnna'n cychwyn am un o'r gloch. Um, byddwch, chi, byddwch chi ar yr alwad am hanner awr i awr, a wedyn byddwch chi'n rhydd i wneud beth bynnag chi moyn. Neu chi'n gallu aros yn yr ysgol tan amser cinio, so chi'n gallu dilyn eich amserlen chi, mynd i'ch gwersi arferol, i wneud bach o adolygu gwahanol. Gadael amser cinio, chi'n cael marc prynhawn a wedyn chi'n rhydd i wneud beth bynnag chi moyn yn y prynhawn unwaith chi adre. Iawn, so mae angen i chi naill ai cael marc ar-lein neu marc yn yr ysgol am un, a wedyn um, ar ôl hynny chi'n rhydd i wneud beth bynnag, does yma angen chi wneud y dau peth. Os oes gennych chi arholiad yn y prynhawn, chi'n gallu troi lan, mae'n rhy fod yn yr ysgol am hanner di deuddeg, a chi'n aros tan diwedd eich arholiad. O ran y bore wedyn, er mwyn cael eich marc bore, chi naill llai yn gallu bod adref ac yn ymuno gyda'r galwad bore sy'n digwydd am naw o'r gloch, bydd yr alwad eto yn para rhyw hanner awr i awr, neu chi'n gallu dod mewn erbyn gwers tri, so egg early wers tri, a chi'n cael marc bore. Chi naill llai gorfod cael marc AM ar-lein neu yn yr ysgol, does mo'n angen chi wneud y ddau. So os chi'n dymuno dod mewn am wers tri, neu egwyl, chi'n cael eich marc bore anyway, does dim angen chi fod ar-lein. Ond os dydych chi ddim yn mynd ar-lein a chi ddim yn troi lan tan wedi deuddeg, um, chi ddim yn cael marc bore. Os nad oes arholiad gyda chi ar y diwrnod yna, rhwng y seithfed a'r ail ar hugain, chi yn ymuno gyda'r galwad bore am nawr gloch am tua hanner awr, Chi'n ymuno gyda'r galed yn y prynhawn am tua hanner awr, a wedyn rhwng y ddau chi'n gallu gweithio'n annibynnol ar pethau eich hun. Um, o ran bod ar-lein, dyw'r cod ddim yn barod eto. Mae yna cod um, Google Classrooms blwyddyn 11 gyda Mr Pugh, so fi'n debygol byddwn ni'n defnyddio hynny. Um, byddai neu Mr Ifor yn cynnal yr alwad a bydd Miss Stewart sy'n gweithio yn y porth ar bresenoldeb bydd hi yna hefyd yn cofrestru chi. y rheolau du gyda'r tir, mae angen i chi ddangos eich wyneb chi um, er mwyn cael eich marc. Okay? Um, os chi yna a chi jyst yn cadw camera chi off, dydych, dydyn ni ddim yn gallu cofrestru chi fel yna, cos gall unrhyw un bod tu ôl i'r sgrin. Does mae'n chi cadw eich cameras ymlaen, byddwn ni yn gweud cameras arno, please, byddai'n enwi pwy fi'n gweld, bydd Miss Stewart yn cofrestru chi, a chi'n gallu troi'r cameras off chi am weddill yr alwad wedyn, oce? Okay? Um, A mae hynny'n really bwysig. Os oes dim wyneb, does dim marc. Uh, Mae'r mics yn aros i ffwrdd, wedyn mae cameras yn gallu aros i ffwrdd a chi'n gallu adolygu yn annibynnol. Dydw i ddim yn mynd i cynnal gwers. Um, mae croeso chi neu beth bynnag chi moyn. Os oes gennych chi cwestiwn penodol am gwaith penodol, gallwch chi roi'n y chat a allan ni gofyn i staff i ddod ar yr alwad os maen nhw ar gael. Ond does dim disgwyl i staff wneud. Um, mae rhaid i chi hefyd aros ar yr alwad. So bydd Miss Stewart yn monitro pwy sy'n aros yna am y 30 munud er mwyn derbyn y marc. So ni'n mynd i wneud cofnod o pwy sydd yna. Ni hefyd yn mynd i wneud cofnod ar ddiwedd yr ail wad. Mae'r pobl ar y dau restr yna, chi sy'n cael eich marc o restru. Mae'r sir yn rili really pwysleisio, maen nhw, maen nhw yn tebygol o roi fines mas i bobl sydd yn dangos presennol debusol yn ystod um, cyfnod aroliadau. Mae lot ohonych chi yn isel fel mae e, um, 80 y cant, a mae angen i ni gwella ar hynny neu sicrhau bod ni'n aros mor uchel â ni'n gallu. Rili gyflym nawr trefn arholiadau, os oes gen i chi arholiad yn y bore, chi'n cychwyn am naw, mae angen i bawb fod ar y safle erbyn hanner di wyth. Arholiad yn y prynhawn, chi'n cychwyn am un, mae angen chi fod ar y safle erbyn hanner di deuddeg. Os ydych chi yn hawlio um, pryd ysgol am ddim, neu chi eisiau cynio cyn eich arholiad, mae croeso chi'n gwneud yn ystod cynio un. Bydd blwyddyn 7 a 8 yn cael eu cynio nhw pryd ni anyway. Um, neu mae croeso chi mynd a dod a mynd i'r siop, um, neu beth bynnag chi moyn, ond bydd taflen i chi arwyddo mewn ac allan pob tro fel bod ni'n gwybod pwy sydd ar safle a pwy sydd ddim. Um, normal nawr, cynllun eistedd yn mynd i fod ar y ffenest ar bwys y prif swyddfa. Os oes gennych chi problem gyda'r cynllun eistedd, mae, mae rhaid siarad gyda ni cyn yr arholiad, does dim pwynt wneud e tra bod ni'n cofrestru cos bydd dim amser i ni wneud. Um, os oes arholiad un awr, y reol ydy does neb i fyny ti bach heb law bod ti sioeth meddygol gennych chi, mae sortio mas pwy sy'n gyda tarian las, gyda'r um, staff arholiad fel bod nhw'n gwybod, a does neb yn gadael yr arholiad yn gynnar. Dwi'n chi'n gwybod hynna yn barod. Cwestiynau fi'n gallu meddwl am, os oes mwy, dewch i oddi am seg neu cinio. Mae gennych chi caniatad i adael y safle, jyst bod chi'n arwyddo mewn a mas. Um, mi fydd eich athrawon chi yn dilyn eu amserlen nhw, so bydden nhw yn eu ystafelloedd um, os oes gennych chi gwers gyda nhw ar bapur, os ydych chi um, gyda unrhyw cwestiynau am y pwnc neu am yr arholiad y diwrnod cyn neu beth bynnag. Um, byddwn ni'n cysylltu adre os dydych chi ddim yn mynychu y sesiynau ar-lein a chi fod, neu os chi ddim ar y safle digon. Um, dydyn ni ddim yn mynd i gallu rhoi offer allan ar gyfer aroliadau, er enghraifft cyfrifionellau, yn ymwedig y bore hwnnw, mae angen i chi sortio nhw mas eich hun, please. Um, falle bydd rhai adrannau yn neis iawn iawn iawn i chi ac yn rhoi i chi ond y diwrnod cyn, um, peidiwch wneud e 5 munud cyn yr arholiad i pobl just yn rap. Um, a pob tro chi ar safle'r ysgol, heblaw am diwrnod canlyniadau, results day, mae angen i chi fod mewn eich gwisg ysgol chi,